Ech begréissen iech dann zur néngter Episode vu Mario Kart 8. Haut fänkt mer e bëssen aneschters u, mir hunn haut als Thema d'Mii Racing Suits, also. Schéin Mi-Anzüge gi mer op Däitsch mol soen, ne? An hei gesitt der et, muss ech a kuerz opstëllen, ech hat natierlech vergiess d'Gamepad hei elo sichen ze goen, Sekonn, do gesitt se déi zur Auswahl sinn, dat sinn all DLC 1, 2 an nach den drëtten DLC bäinee geklaakt gi vun Nintendo an ech gi soen mir huelen haut eng Kéier de Pac-Man. Voilà, do gesitt der da wéi dat dann ausgesäit. Do muss ech natierlech en anere Controller fir ok ze drécken, dat mécht och vill Sënn. A mir huelen de Sanic, got the go fast, ne? Dir wësst jo wat op der Switch erauskënnt, de weideren DLC, a wësst der wien nach kënnt? De Sanic. Do wäerte scho Leit direkt erëm deabonnéiert hunn a sou, mee bon. Do gesitt der se also, ech hunn hei op mengem zweete Kanal natierlech net alles fräigeschalt. Mee ech mengen als Sonic war e klengen Troll, also keng Panik, ech huelen net mat dem. Mir maachen och eng Ronn mam Pac-Man, do huet dir e grouss um Thumbnail gesinn. Ech ginn natierlech mol erëm alles aussiche, mee jo haut ass Thema déi DLCs, mir gi jo och haut wierklech an déi Cups, mir ginn en plus 200 CC héi offueren, esou elo gi mer nach eis e Mii sichen, nee mir sinn haut den DKLP a mir huelen eise Pac-Man Outfit an ech gi soen mir huelen dës Kéier. Wou ass en dann? Do ass en. Voilà, de Blue Falcon ass och en DLC-Auto gewiescht. Mir huelen, hm, wat huele mer dann do dës Kéier? Déi doten. Well dat do gesäit dach cool aus als Pac-Man-Fuerer. Voilà, mir huelen dann nach den I-Cup hei. Dat do gesitt der déi dann véier vun aacht Strecken, déi am éischte Cup erauskomm sinn, also am éischten DLC. Geet elo lass. Mir hunn also eng Minutt, zwou Minutte elo hei eis DLC esou gekuckt. An jo, ech fänken un d'DLCs ze erklären. Den éischten DLC ass den 13 November 2014 erauskomm, dat heescht dat huet elo schonn zwee Joer hier. Dat war Zelda meets Mario Kart 8, als Publicity gema ginn. Hei gesi mer dat natierlech nach net, mee ass och eréischt am nächste Kaptien dräi Charaktere bäikomm gewiescht. Zelda, Tanuki, Mario an d'Katzen Peach, also am Fong ass just ee Charakter erauskomm wa mer éierlech si mateneen ne? An da geet da lass, mir fueren also op der GCN Yoshi Piste déi mir och am Switch Trailer gesinn hunn. Et geet also elo voll op Ecstasy, hei an den Ufank natierlech e Failschacht mä mir mierkt et geet direkt Speedméisseg lass. Ech kucke mol wéi ech selwer drop sinn, well ech hu schonn eng Zäitchen 200 cc Gaming gespillt, dat ka ganz witzeg haut ginn. Sou, hei gesi mer dann da schonn de Link an hei gesi mer een dee fir d'Mauer knuppt. Sou, mir probéieren hei e bëssen ronderëm ze switchen, hihi, dee Witz huet erëm misse sinn, an hei ginn ech mer gläich Sträitzeechen. Sou, hei probéiere mer, voilà, kann ech, also dat ass 200 cc, Dir gesitt et, du kanns SC huelen ouni Schroom, ouni fir an d'Mauer ze rennen, an natierlech alles calculated, wéi Der mierkt. Wéi gesot, dat do war dann den éischten DLC-Package, den zweete war dann de. Zweete Mee, ah nee, pardon, et war nach ee virdrun, nämlech den 23 Abrëll 2015. Et war eppes erauskomm, an zwar Mario Kart 8, 200 cc Modus, en extraen DLC, deen null Euro kascht huet, plus Amiibo krut en nach Kostüm hei fräigeschalt. Dat heescht, deemools huet sech gelount, oh mäi Gott, wat ech do ronderëmfueren, et huet sech gelount, fir Amiibos ze kafen, also. Natierlech sinn et déi Kritiker, déi soen, Hä, just e Kostüm fir 15 Euro ass daf deier, mee Dir kënnt am Mibus jo och an aner Spiller benotzen. Vun dohier kucke mer elo hei d'Kéier schéin ze huelen, jo. Dir mierkt et also mam Blue Falcon, deen ass och mëttlerweil e Main Auto, oh mäi Gott, e Main Auto an de WW s fiert sech zimlech gutt, just dat ech hei op der Streck e puer Problemer hu wéi et ausgesäit, well ech einfach 200 cc schonn eng éischt Kéier net méi gefuer sinn. Dat war esou vill zum och zweeten 200 cc Update. Dann koum den zweeten offiziellen DLC den zweete Mee 2015, also och direkt kuerz dono. Wat ass et do ginn? De Knochentrock, Knochen Bowser, woubäi ech muss éierlech sinn, deen ass menger Meenung no zimmlech ënnergaang. Hei gesi se och d'Bots kënnen net rilausfueren. Oder besser gesot, kënnen och just an d'Mauere fueren. Dann elo kucken, ass dat lo hei un, ob mer e Tick kréien oder net. Jo, deen ass erauskomm mat Villager, Melinda an natierlech Knochentrocken. A mir sinn Éischte ginn. Wéi gesot, bësse lucky elo nach gewiescht. Dat war déi éischt héicht Rec, retroméisseg gutt gemaach. DLCs hunn ech opgenannt, wéi gesot, eng Kéier kuerz erwähnt. Et goufen der gemaach fir Nintendo, fir Mario Kart 8. Menger Meenung no eng gutt. Initiativ, mir kucken eis déi zweet Course un. An dat Wichtegst elo an der zweeter Course, dat ech ze erzielen hunn, ass d'Präisverhältnis par rapport zu Smash. Jo, well Der wësst jo a Smash, wéi vill do komm ass. Ech hu mer dat e rausgerechent, d'Smash DLC kaschten zesumme bal 40, 45 Euro. An hei gi se mer eng Excitebike Statioun, Stadion besser gesot, pardon. Do froen ech mech zwar, éierlech gesot, wisou se dat erabruecht, Excitebike. bëssen de Retro-Flair nach opliewe gelooss, wisou net? Da gesi mer elo, wéi dat hei leeft. Do gesi mer erëm Toady, deen eis ufeiert do. Jo, voilà, déi ganz Präis-Verhältnis-Diskussioun. Smash hunn ech Iech de Präis elo ernannt, an et si bis elo zwar och just zwee DLCs erauskomm, déi d'Kaschte fir Mario Kart 8. Mee vum Content hier, wat hat en DLC? En hat dräi Charakteren, en hat och verschidde Pneue, verschidden.

Ech sinn nach net fäerdeg, elo kënnt nach dann zweeten DLC. Wat huet Nintendo elo gemaach? Si hunn e Bundle rausbruecht, wou s de konns déi zwee DLC, eent an zwee, matenee bestellen. Also dat heescht, du keefs den éischten an den zweete kënnt dann dee Moment op deng Wii U, wann en disponibel ass. Zesummen 12 Euro. Dat heescht, dir hutt 50 Prozent vun de Strecken dann wuertwiertlech derbäi krut. Du hues 6 Charakteren mat krut, vun aandrech bis véierteg hat ech enk am éischte Part gesot. Prozentual gesi si mer do och nach ëmmer gutt par rapport zu engem Charakter an Smash, wou s de muss 5, 6 Euro bezuelen a vläit puer lächerlech Skins muss dir och nach suen drop bezuelen. An wat wëllt ech domadder soen? Et soll kee behaapten, dat déi MK 8 DLCs hei deier wiere well et Smash ass. Ech weess et nervt iech, mee wann dir alles a Smash do wëllt, en plus ech hunn och 45 Euro gesot fir dat wat an Turnéiere gefrot ass, dat heescht déi wichtegst Characters an dann zwou, dräi Stages déi der gäre spillt. Wann ech elo giff nach all DLCs kafen, ech giff, also DLCs am Sënn vu Skins etc, voilà, mir sinn éischt, mir kréien emol net mat, dat ass Excitebug, do fiers de am Krees ronderëm. deem Stadion. Du kees bal ab 50, 800 oder Euro. Dat heescht, du kees bal zweemol e Spill, wann s du wierklech alles wëlls do komplettéieren. Da kann de Pac-Man just ähm, iech opfriessen als Smasheren, wörtwiertlech. An ja, dat ass menger Meenung no Wann ee scho keng Suen huet oder e bësse méi sparsam wëll mat Suen ausginn, ronderëm liewen, dann ass Maakala awer e gutt Spill. Et kommen elo nach nei Saache raus, fir d'Switch, do soen ech nach näischt, well do ka warscheinlech nach d'Präisser e bësse méi an d'Wucher ginn. Hei gesi mer déi große Drachenmauer, ass och eng ganz ganz nei Streck. Dir mierkt och an den Cups, et ass Retro meets new. Races, dat heescht de komplette Format vum AK Art 8 opgi gehat. D'Gilde holl sei virun a gëtt bësse méi lo chaotesch, wuertwiertlech mam Hin an Hier fueren. Si hunn de ganze Format opginn. Si hunn och de Format opginn, datt just eng Streck kann eng Kéier geretrout ginn. Do gesi mer och eng eng spéier am Moment eppes aneschters. Bis elo ass et mat GCM Mare gouf et bis elo nach ni, déi geretrout ginn ass. Jo, mauer, mauer, mauer. Dat si sou Strecken, naja, fiers net gären 200 cc, wann ech éierlech sinn. Dir mierkt och d'Botzen heiansdo Problemer. An ech hunn heiansdo och d'Gefill, esou Builds oder wat weess ech, déi ware guer net virprogramméiert op CNRCC. Ech weess net, wien dat Sony Tenno dat erausbruecht huet. Mee wisou net? Et fiert sech awer e bëssen anstänneg. Et ass eng komplett nei historesch Moment am Arcade-Art. Um Gaming Café hat ech zwee Mol CNRCC Turnéieren en plus gemaach. Dat war jo nach de Witz. Froe mech nach haut, ob ech e Chaos 5 CC soll probéieren, ob dat d'Leit giffen nach méi kommen oder net. Wéi gesot, do goufen et der Leit, déi sinn hei wéi ech elo grad eragesprongen an den Doud. Oh Gott, déi Kéieren hei hunn wierklech a sech. Elo weess ech erëm, wisou CNCC och. Du hues et gespillt, mee d'Community huet gehaasst. Voilà, hei haten ons manner mol de Speedmaacher Nummer eent. Wäert mol e bësse méi wéi 200 cc hei fueren. Sou, déi Kéier kréie mer och e bëssen herrlech Boschoffer. Nach eng Blue Shell. Mä jo, präislech gesinn, huet Der et elo héieren, ech hunn do net vill Loscht, fir iwwer ze diskutéieren. Téin. Ah hei gesi mer och een weiderer Konkurrent Katzenpiitsch. Dat war net meng oder? Nee. Voilà, dee Shotcut geet och. Skills gewisen hei. An da wäert ech geschwë gesot hunn an dann äh, kréien ech vun do hannen eng Blue Shell vun den TL Supportere geschoss. Ja ja, uh dat do war eng schéi Banann vum Katzenpiitsch, nice, nice zwei. Voilà, hei nach eng Kéier oppassen. An da misst et, well mer Les Bloopers lo net verhonzt, alles gemeeschtert sinn. Voilà, also muss ee sech méi konzentréieren. Dofir, ech kommentéieren dat hei och net no. Ech schwätze sur place. Ech hunn den Toun allerdéngs aus, dat heescht, Dir häert mech dann net ronderëmjäizen als Mii, als Deekalpee. Mee wat haalt Dir och vun deenen Outfits? Ech fannen, als Feature ass gutt. An et soll kee behaapten, d'Amiibos wäre just fir Maer Kadar draus komm, well op der Switch, Dir hutt jo gesinn, se kommen och dofir eraus, de Support ass ginn, wat ass elo leschten Donneschden annoncéiert ginn an Animal Crossing Amiibo Support mat Splatoon, Zelda Amiibos an och all déi Animal Crossing Amiibos. Also entweder du bass e Gamer oder du bass keen an Nit och an Nintendo gezunn. Lescht Kapp Course vum Ei vum Ee an Mute City dat heescht ass elo eng Kéier fest. F-Zero war scho bei Fast Neo Racing, hat ech awer e puer Leit hei wierklech op d'Schlappen. Getrëppelt, och e Spill FC wou dat vergiess ginn ass. A mir gesinn hei och bësse Show me your moves Momenter vläit, wie weess. Hei ass och ganz witzeg eben erëm op der Säit just déi déi Felder fir d'Mënzen ze sammelen, soss ginn et keng Mënzen hei. Wéi deemols an FCO dass de Energie do kanns lueden mengen ech gout och vum Lëtt Ted Malet dass ech eppes gesot hunn. Bon Mënzen natierlech am Sënn vun wanns de se, voilà mir ginn nach schnell e puer Mënzen sichen, elo hunn mer der 8 scho gesammelt an déi nächst zwou kréie mer gratis drop wëll Nintendo eisen Aarbechtgeber ass wéi et ausgesäit. Voilà hei fléie mer nach eng Ronn. Voilà, sou eps, ach Gott, Beach Isolti, I guess, Katzenpi. Bon, da muss een och wierklech diskutéieren, lount et sech, wann ee Katzenpeach an Tanuki Mario huet? Gehéiert bëssen zum Sp. Nintendo mëttlerweil elo zou, ech hunn déi Serien och bëssen ëmmer duerchgekuckt gehat, mee. Et schmäerzt awer och bëssen ënnerlech am Hardcore Häerz. Wou ass d'Katzen Pidgey gewier? Ok dat huet bëssen ronderëm getrollt. Mee bon et ass 400 CC och wann ech lo hei keng 60 soll scoren. Et ass kee Weltennergang well dat Spill huet et wierklech a sech. Kuck mol hei bëssen ze kusen. Jo hie kann d'SCs do anstänneg huelen. Kucken mer mol eis dat un. Et ass nach eng Ronn ze fueren. Näischt ass verluer. Huet do kënnen matchen. Voilà, déi Rätschall hëlt hee schéin of. Dat hu ech souguer nach opgeholl, wou ech schonn agekuckt hunn dee Moment. A wann ech et net ronderëm verléieren oder nach erofgeschott ginn, misst dat do alles an dréchenen Dicher si, géif ech behaapten. Voilà, hei nach de Boost huelen. Konzentréiere mech e bësse, well ech awer e bëssen, jo, ech wëll high quality high weisen, souzesoen. Switch quality, ne, da weess der Bescheed. Voilà, hei fléie mer nach eng Ronn. An da misst dat do giess sinn. Voilà, eng 60 am 200 cc Modus. Eng hunn ech jo wéinst mol hikrutt. Fuerereg ass et eng Erausfuerderung, well du muss och mam B-Knäppchen mëttlerweil schaffen, dat heescht och wärend dem Fuere Bremsen drécken, wéi et och am richtegen Auto fueren ass. Jo Kanner, do muss een och mol zur Brems drécken oder och vum Gas mol vläit erof goen, dat wier och net ëmmer esou schlecht. Dat war et dann, mir gi lo eis d'Ergebnisser ukucken. Ee Kapp vum 1000 cc Modus hu mer da gemaach. Ech hoffen et huet Iech gefall. Wéi gesot, haut war och dës Kéier d'Outfits eng Kéier presentéiert. Ech hu se net all geholl, ech hat lo ee misse mech entscheeden an et war eben de Pac-Man an de Sani, keng ech och als Troll agebaut. Well wie weess op der Switch, et komme jo nach Coursë wahrscheinlech no als Pack op oder wéi nenns de dat ëmmer. Oder gëtt vläit souguer Marketing, dat se do nach Strecke rëm erauszéien. E bëssen d'Highlights hei op Excitebike Stadion, jo. Do gesitt och e Bild, dee gëtt net eenzel menger Meenung no am 200 cc Modus. Féier mol eng Eentchen, esou fänkt een 200 Kubik gutt un. Dat huet alles dann haut gesin eng Kéier och d'Mi Outfits 200 Kubik. Ech hun lech déi DLCs eng Kéier opgezielt, ech hun d'Präisgeträg eng Kéier annoncéiert, ech mengen déi ass awer ganz verständlech. Wann net schreift mer an d'Kommentarer, villäicht kuckt jo Smasher no a muss sech hei verteidegen. Ech si gespaant wat der mer seet, wahrscheinlech well ee Charakter all d'Moves drop huet déi een op Mac hat net drop huet ne bon. Nei Charakter nach fräigeschalt wéi ëmmer, si hunn all d'Mënze scho gemaach an nach e Stempel jo. Do kann nach e Miismiley dra maachen. Mee bon, dat war et. Wéi gesot, erëm Merci fir d'Nokucken. Dës Cups ginn och vill, vill méi schnell, wann e bleift mir an zwou Minutten nach ronderëm gelallt, fir iech ze weisen, wéi d'Outfits ausgesinn. Dat heescht, dräi Cups, kuerz a knapp gi se gespillt an Zukunft. Merci erëm fir d'Nokucken. Wann eppes war, sot Bescheed a bis d'nächst Kéier. Allez, ciao, ciao.